Nigo togokogenderera namafundisho aito konye tokogenderera goesomia, rero nigo togochia korigereria omorobi oria ng'a omochakano bw'ogosasiima igoro ya Jumapili ng'ai orwete korwa nomobaaku o Nyasaye orenge gose ng'ai orwete korwa. So nagosabire ase chingaki buna echi onyare koba ogotwara ebibilia yago na ekaramu na ekaratasi buna togochia kogenderera gosoma amariko amachenu naki Nyasaye agenderere koba naye tiga naende anyare koba agotunturwa n'Omoika Omochenu, erinde buna tochi kogenda gosoma amariko aya, nigo Nyasae akogenda gotosesenia twensi. Tiga naende toiyo ominto George anyare kogokobakwania, naende ntonyare koba tokogenderera baadaye. George nabo ogocha obakwani alafu timanye ko- timanye koenderera. Na abakwani mwensi mbuya more, ah, twagokire naende ase rituko ria rero gosanga nainwe, erinde kobunengia amariko amachenu, eh, koreng'ana ne- ne- ah, eki togochia koagara na gokwanera ase rituko ria rero, togosaba ng'a Nyasae atotang'ane, atwe Omoika Omochenu, anyare gokora aye ogotorigereria, na aye ogotoigwa korwa chinsemo chinde chionsi ore ase ense eye, erinde onyare gotwara obomanyi, na ogenderere koearigania ase ogocha kwa Yeso Kristo. Bono nakere ng'a mbuya mono ase chinsa echi na ebiro ebi, tiga togenderere gosanga amo.
Okay, mbuya mono kegima nigo togochia koo gosaba naende tomanye gochia kogenderera ase amafundisho aito a rero. Tiga tonyare koba togosaba, Omochenu, omwanchi o Tata Nyasae, twachiire asore, nigo tore abanyabiu b'ogokumia, Tokobakera mbuya mono ase engencho y'amanyinga a Yeso Kristo, oria okwetaria ase omosaraba, Kalvari, Nyasae, goakana Nyasae, goakana edeni enene, egesibaba Nyasae, ase engencho onye Nyasae otamore omwana oye omwanchwa, twasabera Nyasae ase chingaki buna echi, togochi kounengia amariko amachenu, twasabera Omoika Omochenu, anyare koba agocha na gotosomia na gotoigora amang'ango aye tinyasae, erinde Nyasae keria torachi kobanyare goesomia, kere Nyasae gekogwenere aye omonyene goetera ase egetare ria Yeso Kristo twasabire na kwegena. Amen.
Amen, amen. Okay, mbuya mono ah, George. So, nigo twarigereretie eh, Ni esabato eria yaerete gose echuma eria yaerete nigo twanyare koba tokorigereria ng'a Jumamosi, ogosasima gwa Jumamosi na Jumapili na Ijumaa nomo nomo nino nomoroberi Nyasaye orenge. Nigo twanyarete koba tokomanya ng'a Nyasaye nabwate enchera Yoka atagere gokora kera ki? Atagere gosasiimwa. So rero tochi koira chingaki echi korigereria ng'a omorobe oyo bogosasiima rituko ria Jumapili, Inee, ning'a iga orwete? Nigo orwete ase ase Nyasae, ase ogochika kwa Nyasae, gose ase ogochika kwa mwanyabanto? So ntete gochi koreta oyominto George akwane amang'ana abere atato alafu tomanye ko gosoa ase egepindi eke. George nobwate ng'a ninde ora oranyare koba ogosaba naba abategere nabarigereria. Asanti sana ase okong'a ribaga erio. Tiga ng'iraneri ng'a mbuya mono ase eng'encho yogotwara egepindi buna eke. ase amatuko y'omoerio buna aya, ekiagera Nyasae natagete abanto baye banyare komanya ekeene. Na gekero agoteba ase egetabu keria kia Luka, ing'a mbamanye ekebungo kiaye kia nane, yaani egetabu eight verses number thirty two, ng'a mbamanye. ekemaene nokemaene ekio nkebakore babe yaani basiboke. Bono tiga tonyare koba tokorigereria ng'aki inee rituko eri ria jumapili ng'ai gose riaruete ng'ai bono ng'ai ng'ai ng'ai torigereria korwa magega ng'aki ng'ai emeri yaye ng'ai echakete. Bono Igaa nao bono twachakire gosoa ime ase obobani kidogo erinde tonyare kobasa okomanya ng'aki aya namang'ana abanetwe ase abasomba ba Nyasaye abanyarete koba bakobana erio ekero batometwe na bakaorokigwa na Nyasaye ng'a amang'ana buna aya ngochare gokorekana ase ense chingaki chiomoerio. Igo bono Douglas gose omokoreri o Nyasae nataka nsome ekebungo ekemo korwa ase egetabu keri kia Daniel, Daniel, Daniel nkoteba are egento gete, nonya ntori gotwara mosinge buya igo buna amang'ana ayio agocha gocha mpaka ase ekebungo ekio, tiga ngesome tu erinde tomanye kogenderera naende oche ng'a egetabu ekio nekia eng'encho mono. ase amang'ana aya tokorigereria ase rituko riarero. Tiga nsome Daniel saba gose gatano na kabere, ishirini na ine na tano. Egoteba iga, Nabo okembe kerabwo onye gekonyorekana, lakini tiga ngesome korwa iga, Chingunchara chiria ikomi, abwo nabaruoti ikomi baraoroke, na nyuma yabo omorwoti onde naoroke, ere nigo arabe nogwatananekana korwa ase abwo bamotang'anete. Tiang'irore egoteba ng'a chingunchara chiria ikomi abwo nabaruoti ikomi baraoroke, na nyuma yabo omoruoti onde naoroke. Ere nigo arabe nogwatananekana korwa ase abaria bamotang'anerete, na nabue abaruoti batato. Na nigo omorwoti oyo agocha gocha, naende akoaatananekane korwa ase baria bachagete, baria bamotang'anete, alafu amanye kobua baria batato. Aya, ishirini na, eh, tomanye kogenderera egoteba ng'aki ishirini na tano bono nere natagete, Ere nakwane amang'ana are namamincha y'Oyore Igoro Mono. Igo yaani nagende, eh, nagende mamincha. eh, noyore igoro mono alafu eh, ekogendera egoteba ng'a na kobachanda igo ntwagotebetie ewiki eria eeta ng'a eri- e- egento eke togokwanera gose topic eye togokwanera igoro y'esabato nebe ey'engencho mono ase amatuko y'omwezi alafu yamanya kogenderera ng'aki togasi korusia ekebungo eke tiga ngenire gosoma mpaka nkore aya egoteba iga iga abwo, na kobachanda, narengererie goonchora ebiro. Bono abwo notobwenerete gotenena kidogo, torarengereria, torarengereria, torarengereria kidogo, narengereria goonchora ebiro, oyo ning'o gose? na amachiiko, abachenu mbabweke ase okoboko kwaye. ase ekero ekemo, na ebiro bibere, na ekenyese gi'ekero. Aye ase egesongo togoteba ng'a for a time, times, and a half a time. Bono Douglas ase eng'encho nabekire ekebungo ekio iga abwo, naende twamanya korora ng'a omoruoti naroo orache gochenchia ebiro? Inki eke gose orabaise komentera iga agwo ekero togosika chinguru?
Ah, mbuya mono sana ase okoreta ekefungo ekio ekefungo ekio neki enchere enene sana nari buna gwateba one nari twasoire ase ensemo y'obobania egetabu giokomanoka egetabu giokomanoka eye um, uh, ekwenda eyemo isato egoteba ng'a nasesenirie ere oyogosoma nabwo bakoigwa amang'ana 'obobani obo, na okobwata nokobwata ayarikereo ekiagera engaki yabo ere rarari, engaki yabo ere rang'e. Abanchwa bane nigo ngochia gokwana ng'a chingaki tomete ne chingaki chinkong'u sana, naende nogoteba ng'a amang'ana aya togochia gosoma nigo etakire onyabeke ase enchera ya bene ase enkoro yago ime, Naende buna Ebibilia egoteba nigo tobwenerete koyechungusa sana, ng'a ekeene amang'ana aya abanto bagokwana isiko iga iga, ninki Ebibilia ya Nyasae egokwana? Eke nekeene gose noborimo? Igo buna omosomba o Nyasae atebire abwo ng'a Ng'a chinku nchara chiri ng'a omogambi nacha gocha gokora kere ki? Ogocha gochenchia ebiro. Buna twarigereretie ase echumi eri yaerete, rituko ri'esabato nigo twanyaarete koba tokomanya ng'a nerituko ria Chumamosi, rituko ria gatano na kabere Nyasae abegete ensemo nakora kere ki? Nakoriatanana. So, ande ake ntonyare koba tokorigereria ntogocha gosoma getabu gia Daniel gionsi bono yatogekore ase mm. ogokuneria sinini buna amosomo Nyasaye akwanire gabu ng'a engunchare eria engunchare eria yakinete egakora kereki egachitegora chinde isato agakora kereki ebwate kereki ebwate omonwa aginde kora mm. tebwati mato bune bune Mm. bi- bibilia okwana ase egetabu gia danieli yaani ng'a omonto Mm. oyo ng'a omo- omoruoti oyo nakore kereki nakwane Mm. lakini tabwati mato agokora kereki taba- tabwati mato agotegerera yaani Mm. ng'ere egasi yaye nogokwana lakini tokonyara gokora kereki tokonyara Mm. komothei kende yaani ase egesongo togoroka ng'a dictator yaani omonto ogokwana naende Mm. egento ekiakwane kiaba final yaani kiaba ona- Mm. nakio omoerio so Mm. enkunchare obo noboruoti buna egetabu keria Daniel getoteba Daniel 7 omo Mm. omosari oyo oga- oga- ogatato Mm. Ikumi na Ase gatatu. bainti. Mm. ya egetabu keria gia Daniel Mm. isato togenda ase ekebungo keria gia 13 nigo gegoteba ng'a timeti ng'a nokera ase screen Nigo oteba ng'a naende nkarora amororo ane ab- obotuko oyomo, onga buna Omwana-o-mwanyabanto ogocha amo namare igoro, agaika ang'e nase omonto oria omokoro bw'amatuko amange, akarentwa ase obosio ase obosio bwaye. Tosome 17. 17. Ching'iti Ching'iti echio chinene inye abwo nabaruoti baane Mm. baraoroke ase ense, yaani Mm. ching'iti chiria ching'iti chiria chiabi- chi- ogosoma korwa ase egete- korwa egefungu egetang'ani gia kabere gia gatato, nigo Mm. ote ng'a ching'iti chiria emineti ng'a namaruoti Obu noboruoti. Echi nechinse. Omosomba nabo okomenta okomenta na 23 getobeke eh, eh, 23 na keroki Yeah, 23 ataba ng'a aya narakwanete igoro y'eng'iti eria ya kane. E, Mm. Agateba, oboruoti bwa kane mbobe ase ense, orobwo nigo borabe nogwatananekana korwa ase amaruoti ande onsi, Nigo borarie ense yonsi, nigo borarie ense yonsi na koyetindachera nse, naende boyebutorane ebe ebing'ese. Ebing'ese. Mm. So, obo noboruoti, kere, kere, kere Bibilia goteba ng'a eng'iti eria. Neigemineti ng'a amaruoti. Igo buna oyominto akwanera ng'a chingunchara chiria, kera okwana ng'a chingunchara neng'itia, nigo egokwana kere egento ekiamo kemineti amaruoti. Ng'a oboruoti obo omoruoti oo naachie gocha nakora kere ki? Nago, nagoonchorana kere ki? Nagoonchorana Aa, amachiko y'Omonene. Bono Mm. totaracha totaracha ase oyominto ache gokwanera igoro ya ogwonchora gwa ekwerende Ebiro. ebiro Mm. na na tiga tichochi nokwanera igoro y'amachiko tiga nkwanere ase nini igoro y'ebiro kero ogosoma egetabu ki'omochakano omochakano eyemo nigo egototebia ng'a twasomete eyio ekwerende echumi eria yaerete ng'a Rituko nigo rigochaka mogoroba, mogoroba mpaka mogoroba ende riaba rituko erimo. Lakini bono eng'iti eye gose oboruoti obo kibwase, oboruoti obo noboruoti bwa Rumi, en- enseri y'Ekerumi. Oboruoti obo kibwachicha bwakora kende ki bogaonchora rituko rigochaka saa sita chia botuko. Buna abanto bande ekero mo- to- bagosherekea omwaka omoyia, Nigo bakobuta mpaka saa sita chia botuko. Saa sita chia botuko, na nibaganyete buna ense egonchoka saa sita chia botuko bamanya gocelebrate, bama- bas- bakora kera ki? Bamanya ng'a omwaka ochakire. Lakini teri igo. Ase kibibilia, rituko nigo rigochaka mogoroba. Igo ng'a mogoroba ya ekerika tare 31st December, Igo mwachakire kera ki omwaka omoyia, abemine tigo, lakini oboroti boria bokaonchorana chinsa, bokaonchorana rituko kuringana mamincha y'Ebibilia y'amang'ana a Nyasae, ego kotari gwancha kwa Nyasae kwarenge. Naende monto taiyo ense eye obwate chinguru goonchora amariko y'Omonene, monto taiyo. Eki ase egesongo bagoroka ng'a naki ekorokwa ng'a blasphemy. Mm. Ah, Icho chinki oramentere. Eh, nabo gwakwanire buya sana nabo gwakwanire buya sana ing'a oboruoti bori bwa rumi neri ntoche totware chingaki motegereri omorigereri toba- totwara tang'u tang'u ende yonsi tototwara chingaki gochia motu kobuna engiya na ase obwagare gokoelezera amang'ana ayio onsi ng'aki anyarete koba gagocha gagoika buna abeire ase chingaki chiabo. Lakini bono tokoire straight ng'a oborwoti boria bwa Rumi nabwo bwanyarete koba bogochaka amang'ana aya. Naende igo ntwarigereiri ng'a amang'ana na amange oborwoti boria bwanyarete koba bogwochorana na twarorire ng'a oborwoti boria nabwo bwabete obwomoerio. Yaani ekero ogosoma egetabu eki gia Daniel saba, oboruoti boria nabwo bogocha koba nabwo bwabete obwomoerio goika Yeso Kristo anyare koba gakoirana naende. Igo bono gwa tokaorokigwa ase egetabu keria gia Daniel saba ekebugu kiaye kia ishirini na nne na inye na ishirini na na ishirini na tano ng'a bwanyaretwe koba bogochinchia ebiro yaani n'amachiko a Nyasae. Igo ntobwenerete korigereria ng'aki nchiko kiri ria Nyasae ribwate ebiro. Omorigereri bw'ekebindi eke nanyare koba gakweboria riswali naki onye ochenchetie ebiro agachenchia n'amachiko. Eh, ekebungo eke nabwo gegokwanera iga ebinto ebi bire amo. Bono igo ntobwenerete kweboria ng'aki nkebungo, yaani ichiiko ki riria rianyarete koba ribwate ebiro? Ehe, ntwarigerereti, ebi ntori konyara koirana iga abwo, ntwarigerereti e- ewiki eria ng'a um, richiiko riria riakanerie Esabato nari ribwate ebiro, nari ribwate chinsa. Naende tokamanya koba tokwanekia naki namaene ng'a richuko erio ndibwate chinsa chi'abene chibwenerete kobwatigwa, erinde komosasirimia Nyasae ase ekeene. Igo bono, naende ebinto binde mbire oboruoti boria bwanyaarete koba bokoreta, kiagera nkorigereria tore, nkorigereria tore Douglas, timanyeti ng'a gose ase eng'encho chingaki chiri, ntobwati chingaki chinyinge. Nabo okobeka agari nabo okonyora otimetie gose nonyare go search nonye google ngototebiere aye orike ng'a 321 AD alafu omanye gontebi ki ngenderete gokwana. Bono ebinto mbire oborwoti boria mbwaigete ase gete bokareta paganism bono abwo timeeti ase ekegusii ng'aki torakebeke ekiagera paganism nero yanyarete koba kegocha ekabwatana nekanisa Amang'ana ande akamanya gocha ime. Amachiiko aria a Nyasae ikomi, oboruoti obwo nabwo bwanyareteke koba okobwaterana nekanisa, ekanisa eria yarenge mamincha na Nyasae, bakabwata bakachinchia amachiiko ande. Richiiko riria ria kabere, ehe, narorire narorire iga, ehe, na iga eye Google egototebia straight forward ng'a 3:21 AD, gose motwa ya Kristo, inki eke kianyaretire koba gegokorekana? Constantine, orenge omorwoti o Rumi, inki akorete? Agoteba ng'a Constantine akarikora rituko riria ri'omobaso, the day of the sun, koba a day of worship, yaani engaki eyio nari riria Constantine anyarete koba gakorusia ecapital yaye gose omochie oria oye omonene korwa Rumi akanyoira Constantinople. Nabo togotebiwa igo namang'ana anyarete koba gagokorekana history gose amang'ana anyarete koba gagokorekana nyuma yaito. Eh, ng'a Constantine nanyarete koba agosukia omochie oria oyomonene gochia Constina- Consti- Constantinople, alafu after akorete igo, to- tokamanya gotebigwa ng'a agatigera chinguru chionsi chi'egeserekari na echi'ekanisa gochia ase ekanisa ya Rumi. Igo bono ekanisa ya Rumi ekaegwa chinguru chi'ogotenenera eserekari na ekamanya gwa chikanisa. Igo bono amo paganism yanya gosuanana nekanisa, ne serekari ekabwatana nekanisa. Nkotebigwa tore ase egetabu keria gia Daniel, goteba nkosua tore obobani ime mono, erinde tomanye korigereria ng'aki ng'a Rumi eri yabete oborwoti bw'omoerio ase ense, nchanyarete koba gegwatananeka ekamenta, eka, ekaacha abarwoti baria ikomi, egachia ekaba ebiara biria bibwate o- o- bibwate omochanga, ebinde bigatwara echuma, igo mixture, yaani ekabwatana. Igo nto nkorigereria tore ng'a kioborotu boria bwa Roma, bwa Rumi, na ekanisa bikabwatana bigasoana amo. Omosingi bw'amang'ana aya onsi, nekero rituko riria ri'omobaso, gose the, the day of the sun, yakoretu rigaonchorwa rikaba a day of worship. Igo Jumapili, buya buya korigereria amang'ana ayio egihistoria na kera egento, ndiarenge rituko ri'ogosasima. Constantine oria ochiete ase Constantinople natigete akabaa yaani akabaa eruhusa akabaa akabaa obosibore obonene bw'ogosasiima, lakini akabatebia ng'aki, Rituko eri ase engencho rianyare koba nerituko togosherekea, naende tokogoka mono, tigango rikorwe ribe rituko riria ri'ogosasiima. Eri iga rinde ri'Abayahudi ntorochi ng'a ndibwate engoru chinde mono ase engaki ya bono. Igo bono timanyeti ng'aki oranyare koba gokomentera iga ab'omosunte.

Isano na isato, nigo chigosoma egetabu gia isano na isato omorango oye o ikomi na ibere, nigo egoteba ng'a, yaani Ezekiel 8 verse ah, 12, nigo egoteba ng'a, Omonene akamboria, Aye mwanyabanto, kwarorire egento abagaaka b'abayi ba Israeli bagokora ase omosunte? Kera oyomo ase akanunchi kaye k'emegwekano y'ogosasimwa. Barabwo nigo bagoteba, Omonene takore ki? Tatorochi, ere otigire Mm. ense eye. Tatinete ng'a naende agantebia, Norore okogechia okonene kobua okwo barabwo bagokora. Erio akang'ira ase egesoero ki'egeita gia Sugusu, Sugusu Mm. eminyago ase egesongo ase East, ase Mm. enyomba y'Omonene, Na aroro nkarora abakungu baikaransete ao bakorera, bakora, bakora kera ki? Bakorera enyasae korokwa ng'a Tamusi. Erio Omonene akamboria, Aye mwanyabanto, kwarorire amang'ana aya? Nororo Mm. okochi okonene kobwete oko, Naende akagenda ase aroro ime y'enyomba y'Omonene. Agwo egesieri gie Hekalu y'Omonene egati y'enyomba ya bosio na egesasiimero. Nkarora abasacha koreng'ana emerongo ebere na batano. Barabwo nigo baete Hekalu y'Omonene amagega barigererete gocha moocha. so ni mocha ne history Mm. barigeretie chimocha abwo nigo barenge gosasima erioba barigereretie gochia mocha iga abana ba nyasaye ase ensemo y'ogosasima okogwa rituko ritang'ani ri'ewiki ri'echuma nigo twarigereiri ng'a Oko noko ogoonchoreria kwabete gokorwa nomogambi oria oigorokwa ng'a Constantine. Iga erita rirorio ritang'ani. Abana b'Abaisraeli nigo bachiete mamincha y'Omonene, nigo bachagete gosasima kera ki erioba, gosasima rituko ria Chumapili, erio ritarenge namaigerio y'Omonene Tata Nyasae. Igo Mm. Biblia terigototeebia ng'a gosasiima rituko ria Jumapili ng'a Nyasae nariancheranete. Eri nerichiiko riabete rigoonchororigwa na mwanyabanto, na omosomba Nyasae atotebirie ng'a oko- oyo mwanyabanto okorete kera ki? Ochencheti rituko eri erinde gokora kera ki? Gosasiima erioba, Mm. gosasiima rituko ria Jumapili, rituko rituko riria abapagani baria batamomanyete Nyasae barenge bakora kereki barenge gosasima erioba. Igo bono mm. igo bono rituko eri rituko rie Jumapili igo tari rituko riruete ase Bibilia ime eri ne mm. rituko mm. mwanyabanto arosetie igo nobone ntobonete komanya ng'a rituko ri Nyasae agokwana rituko riria ogosasima nigo ni, ni, ni, nigo rikorokia ng'a ng'oka obonene. Oria Mm. ogotebeti, oria ochigete ng'a sasima rituko eri, buna ogosasima, nigo okora kere ki, nigo okomoa obonene oria ogotebeti ng'a, oria on- oria ogotebeti ng'a rituko eri sasima. Igo onye mwanyabanto nere oonchorete rituko eri rie Jumapili, buna okorisasima, nigo okoa ng'a obonene oria orichencheti. Eye Mm. nere erio twakwana ase egetabu keria gia Daniel ah, 7 verse 25 ng'a eng'iti eria yakorakera ki? oboruoti bori bogaonchora amachiko y'Omonene koringana Eh, yarenge mamincha abana ba Nyasae. mm. Mamincha.
Ah, ah, George inki oramentere abwo buna togochi gokorera

Igo
ntwaenegeti ng'a amatuko aya y'omoerio, Esabato, nere egocha koba ekeminano ekenene mono. Naende twarorire iga twensi ng'a Saitani, omokoreri buna kwanyara koba ogokwana, Ase ama, obo, em, chi, chinduo chiaito chionsi chianyare koba chigoeta ase ense, omoroberio Saitani nore magega yaye. Yaani ekero ogosoma egetabu keria ki'okomanoka ikomi na isato omostari omotang'ani, okoigwa ng'a eng'itie, eng'itie eria ekaa chinguru obo, obo, oboruotia. Yaani the dragon gave power to the beast. Eh, naende egetabu keria Okomaanoka ikomi na ibere ngototebia kere ng'a the dragon is the devil, yaani Satan Mhm. achieni nere nere nere nere eng'iti eria nere ekoa chinguru yaani bono e- e- oyo nomopango oye in the underground Ere agotumeka Mwanyabaanto koreta amang'ana aya ase ense, erinde aonchore ogosasiima gochia asare. Igo bono omopango oyo, Mwanyabaanto onde bwensi, Mwanyagetinga onde bwensi ogotorigereria nabwenerete koba gakomanya ng'a ki? Ntogwenerete koba very careful, ntobwenerete koba eh, torigererie mono na ime mono, ekiagera Seitani totachungeti, totarigerereti, otonchoire gochia ase okomosasima ere na tari Nyasae, Nyasae bw'ekeene. Igo Douglas ntotware chingaki mono, erio ntorigererie amang'ana aya, lakini nkoenekia ng'a rituko ria rero abanto ba Nyasae barigereiri baenekirie kabisa ng'a mopango o Jumapili tochete na Nyasae igo oretetwe na Mwanyabanto. Tiga Nyasae abase. Um,
mbuya mono kigima ase eng'encho ah, chingaki abana ba nyasaye nchiri amo naintu nigo toikire omoerio bwa egepindi eke ekerio riobani ase omoroberi orero oigo okwana igoro ya omochakano bwe rituko ria chumapili Ah, nigo twasomire na komanya ng'a rituko ria Jumapili nigo riabete rigoretwa omwanyabanto ah, otari omobango, otari omoroberi o Nyasaye abana ba Nyasaye. Aye bwana rikabo rika kabisa ebibungo ebi ng'a twabisomire gocha gocha, genda biunenge aye omonyene. Bwata amariko, mm, koru Genesis, koru omochakano, mpaka okomanota. Ase taiyo, Oranyore rituko eri richia enchiri koba korwa Jumamosi na gochia Jumapili. Ase taiyo pi oranyore, erio onye okonyora nabo okomenti ase kwerende enamba yago y'esimi erinde tonyare goeta gogotumera echeki. Ekiagera nchera teiyo, nchera teiyo, nchera teiyo rituko eri. Onye kobwate ekefungo nonya na ekemo gioka, nonya na ekemo gioka, egegoteba ng'a Rituko eri ria Chumapili nario rituko ri'ogosasiima Nyasae omonyene akwanete. Nabo okorika ecomment abune enamba yao y'esimi. Erinde okore kere ki? Togende go- to- to- tonyare gokwana erinde Nyasae akore kere ki? Nonye nin- nonye ninche ninde ready gochenchi go- gosasiima rituko ria Chumapili onye Nyasae gakwanete bo. Lakini onye ebibilia gekwanete boronge ng'a rituko ria Chumamosi. Nario rituko ria Nyasae abegete ensemo na korisesenia, erinde tonyare kobata komosasima, rirorio onye kere Nyasae, tiga tomoigwere Nyasae. Nyasae natorarekire ki? Ebinto ibere. Tatagetie tobe morero, atagete either tobe morero gose omokendo. Ensemo y'okobera gati-gati eyio Nyasae tatageti abana ba Nyasae. Buna oyominto Amen. anyare anyare koba goteba ng'a Esabato nere egocha koba esegi entindi, esegi Mm. enene, oboiko bw'ense botarasiekwa, amabera atarasiekwa. Eye nere esegi y'Egekristo, esegi egocha kobwata ense yonsi korwa mocha korwa usugusu, korwa chinse chiamo chi'amaiko, korwa ense yonsi. Naende amang'ana atogokwana tari ng'a kare ase emiaka emia ere bosio. Amang'ana Mm. abana ba Nyasae togokwana namang'ana chingaki chiaikeranire. Nyasae ateba egetabu keria giokomaanoka ikomi na inye, ing'a tiga tokore ekero ki tomosasime Nyasae ase ase eng'encho yaki engaki yaebeire. Engaki Mm. nere eye. Ngaki nere eye. engaki nere eye. Iga tokore ekero tomosasimie Nyasae ase ekeene abana ba Nyasae, engaki nere eye. Ng'a na engaki ende teiyo gose ng'a okwaeregani na kwogo chingaki na chiechi. Igo togocha Mm. komanya ng'a naende buna togochi koenderera goso- gosoma gochi bosio, ing'a esegi eye negenderere mpaka richiko rikore kere ki ribekwe ribe buna nario richiko ri'ense ri'ogosasima. Mm. Ayio onsi ntonya toyakwanere. Lakini kero chingaki chitaraika abana ba Nyasae, gose kero chiraike, naende chitonyore tore moyo, nsemo Mm. ki gose oranyare koba gogotenena? Mm. Nsemo ki gose nanyare koba ngotenena? Notenena ase ensemo ya Nyasae, ensemo y'ekeene, gose nse ki? Nsemo ki oranyare go- koba gogotenena? Nogosaba kwane, Mm. na nogosaba kwao ng'igenete ng'a Nyasae natokonye. tonyare koba togotenenera ekeene ase Amina. obwanyiti. Mbuya mote Amina. Nyasae aye gokobasesenia. Chochi nabo okorwa ecomment yago ya omoiso and then nabo ogokora kera eki nabo ogosaba. Eh, asante, asante sana. Igo bono timbwati ande toranyare koba tokomentera ase chingaki chiabo na ase eng'encho y'ebiro, lakini tiga tonyare koba togotebia omorigereria onde bwensi otorigereretie ng'a Oko nogochora, na Nyasae otoire chingaki nyuma atarasieka egesieri keria ki'amabera. Kiara chingaki chinke mono chitigarete, egesieri keria ki'amabera kenyare koba gegosiekwa. Inche naye ntore tayari. erinde tobe ang'e tobe tayari komorotota Yeso Kristo ase amaraiko. Buna Yoshua anyanete koba gakotebia abana ba Israeli, riria banyanete koba bagochaka gosasima chinyasae, ing'a inche ne efamiri yane nachorire komosasima Nyasae. Inwe, ing'o bose moranyare koba mokoa mogokorera, ing'o moranyare koba gokorera? Lakini inche na efamiri yane twachorire komosasima Nyasae. Inee! Aye na efamiri yabo yonsi mwachorire komokorera na komosasima Nyasae? Neriswali rinene. Tiga tonyare koba togosesenigwa negepindi eke, Nyasae atokonye. Omochenu Tata Nyasae, togwasubegete mono ase. e chinsa chia reero, gwatoire chingaki chingiya, nonya nokoba kw'okwang'ara, na gomincha amanyiko amachenu, na naminiri ng'a omotegereri nomorigereri onyare koba gakoigwa na komanya amang'ana aya ase oboime mono. Genderera komoseseni, genderera gotoseseni, rirorio tonyare koba togotwara chinguru echiokogenda korandia amang'ana aya nyuma ogocha kwa Yeso Kristo gotaracha. Naende tiga tosabe ng'a Esabato eye ebe enchenu, goika twanyare koba tokonyekora ase erieta ria Kristo, oyore omouga oito. Amina. Asante. Twakire mbuya mono.